Niha ez li Muzeya South San Francisco me. Sed sal berê, sed û pêncî sal berê li vir kî hebûne jiyan çawa heviye, jiyanekî çawa heviye. Hemû mirov dikare li vê muzeya biçûk bibîne. Ev mûze wekî xaniyekî ye em bêjin xaniyekî ku pênc şeş heb odê wê hevin wisa çêkirine. Se sal berê kesên rewşenbîr, karmend, karsaz, zanayên South City'yê yani bajarê City'yê e, South San Francisco'yê Kî li vir mijiyaye çawa kirine ev bajar bajarekî çawa bûye rewşa bajar çi bûye di hêla endustriyê de di hêla zanînê de hemû tiştê wan li vê dirê hene yanî xwedî li dîroka xwe derketine dîrok tiştekî wisa ye ku dema ku meriv xwedî lê dernekeve di nava destê meriva de dibe wekî xweliyê û diçe ev odej bi taybetî Ji bo muzîkê evan dolabekî hûn dibînin radyo ne. Radyoyên gelekî ji hev cuda. Ev jî hem radyo û hem saet e. Li serê dinivîsê Emerson Radio Polis Broadcast Model R156 Made in US. Evana jî amûrên muzîkê ne. Yani ev odê bi taybetî hem radyo hem muzîk hem amûrên muzîkê û kesê ku di wan dema da

Di derheqê bajêr de, saziyên bajêr de, kinc û bergan de pirtûkên li gorayî sala çêkirine li vê derê. Mîferên agirkuja Ev kinç ji bo çiye min fêm nekir El Camino High School ha El Camino High School ledir min jacket ev ji bo dibistanê ji bo xortê dibistanê xwe jacket li xwe dikin êwane ev jî hezar û neh sed û bîst û sê ye Ev hezar û neh sed û bîst e. Ev bajar bajarekî ne mezin e zêde yanê biçûk e lê gorekî biçûk e jî dîroka xwe, tiştên xwe yê kevnar hemû di muzeyek de top kirine, xwedî lê derketine. Hûn dikarin werin lê bigerin. Bê pere ye. Ev muze, muze bajarekî ye. Li South Sydneyê ye. Ev jî Historical Society of San Francisco Person of the Year Award. Em lê binerin di hezar û neh sed û heştê şeh de Lola Garcia, Louis Bartel gelek nav divirihene. Ewan navên ku em bêjin di vê dîrokê de tiştek kiribin hemû yek bi yek ew kirine. Gramafon makineyên dirûtinê Evana jî şûşeyên dermana yê gazozê û tiştên ji hev cuda. yên demên xwe de. Ev der jî berekî li vir jiyanê kirine. Em bêjin xemaliyê vê derê kî hûn e? Ya rast Amerîkayên spî ne hûn e vê derê. Em wî dibînin ku xemaliyên vê derê Latîn in. Hûn dizanin dîroka Kalîforniyayê yani Kalîforniya berê ne erdê Amerîkayê viya Amerîka pera Vê derê kiriye. Ji Latînam Meksîkayê wan. Ev ji kinc û bergê wan ek kevin in yê berê ne. Tiştek li vê derê zêde balam kişand. Piranî Sed sala dawî ye. Yanî beriya sed sala dawîn min tişt nedît. Ew jî tê wê maneyê ku beriya sed sala dawîn ev ax ev erd zêdetir hê negîştiye bin neketiye bin kontrola ew ke. Ev xanî jî xaniyekî Victorian dibêjin şêwaza wan re li San Francisco gele gelek navdarin ev xaniyên Victorian. Ev ya hezar û neh sed û pêncî û sê de hatiye avakirinê. Ez we bibim hundir ev der cihê Razanê ye, odeya Razanê ye. Hûn dibînin bi şêwazekî eynî xaniyekî rastîn çêkirine. Çi tiştekî wî kêmasîn çênekirine. Ew ya balkonê wî ye. Li vir salona rûniştinê ye. Mobîlyên demê, dolap, Em bêjin amûr hemû li gorî wê demê çêkirine û mînyatîrê wan ava kirine. Ev salon e. Derence ne. Ev xaniyekî sê qat e. Xanî li vê derê piranî ji dara çêdikin. Ji ber wî Agirkujî û ji bo agir bingehekî pir xurt li vir heye, sîstemekî xurt avakirine û ev Kalîforniya jî zêdebarê wî li ser axekî erdhejê ye yanî li vir erdhej gelek zêde ne. Ji ber wê xaniyên dar ku ji daran tên çêkirinê hinek Li gorî xaniyê beton ewletir in. Ji bo ewlekariyê jî van xaniya zêdetir li vê derê em dibînin. Ca em berê xwe bidin wêneyên South City'ê yanê ku South City berê hezar û neh sed û şêst û şeş de hûn dibînin bi çi awayî bûye. Ev xaniyê ku hûn dibînin ne xaniye avahiya şaredayî şaredariyê ye. Ev şaredarî hê jî wisa ye parastin e. Em bêjin ev dibêjin downtown navenda bajêr. Ev timên wan ên bandoyê ne. Yên futbolê. Kincû bergê wan. Ev daktiloyên kevin in. Jê re gotine çi? Alan Computer. Early 1940. 1940. Yani kesê ku li xwedî li dîroka xwe derketin hûn dibînin şaristaniya xwe ça diparêzin. Lewma bi hêz û bi qewetin. Ev tişt tev dibin zanîn yani ev kincê ku hûn dibînin bi ferasetekî bi zanînekî hatiye çêkirin dûr ew zanîn ji bo ku wenda nebê xwedî lê derketine. Em niha kompîtera dibînin ne wisa vana zanînên wan ê kevin in. Lê îro di bêrîka me de telefon em li destê xwe de telefona kompîterê bi kar tînin lê berê qasî xaniya wan e. Camêra wan tiştên xwe tu carî navêtine xwedî lê derketine wan parastine dûra em di nav dîrokê de bi vî awayî dikarin rêwêtî bikin.

Tu ya rast bibêjî erdê dîroka bi qewet bi hezir û bi ewk Rojhilata Navîn de gelek zêde ne. Mixabin kes li wê dîrokê xwedî dernakeve. Ev tişte ku hûn dibînin qoltix e. Hezar û nehsed û bîst e. Frederick Holtron hezar û nehsed û bîst. Ev qoltix ji bo kî ye nizanim lê ev li vir Fraternal Hall Association. Elbir tiştek dixwazim nîşanî we bidim. Ev û tiya herî kevne hezar û heşt sed. Ev dîsa hezar û heşt sed ev hezar û neh sed û bîst ev li serê dîroka yê nanivîsê lê hema hema modelek em bêjin ser wê adinê de ye ev hezar û heşt sed û pêncî ye ev hezar û heşt sed e ev hezar û neh sed û çil û pênc e Ev jî ez dibêjim qey di wan hinda de yanî pêncî şêst hezar û neh sed û pêncî şêst wan hinda ye. Îcar em lê binêrin. Gava ku ew hezar û heşt sedî de van alava bi kar anîne hezar û heşt sed yanî di hezar û di sed û bîst sal berê. Sih sal berê li Kurdistanê tê bîra min em zarok hûn diçin gunda vana bi kar de anîn.